Oedd ar hyn y red disease di cym cymdiad yn y car ma fyswn i'n deud. Oedd oedd oedd. Oh ffycin hel ti di torri ffycin camera wan do? Ffyc sakes. Ti di gel ffycin cinio am ddim. Wel da ni nôl yn Pen Llŷn. North Wales Rally Services. Robin Jones. Gewn ni weld. Robin! Shwmae? Dyw e 'im yn werth 'i ddim byd. Wyt ti'n alright? Reit dda champion. Awn ni neud yr yy y Boris job 'de? 'Na fo. Gen ti yy special projects fan 'yn yndoes? Oes oes oes. A? Na ma' 'na ddigon o betha 'ma. Hmm. Cau very nice. Sut neith o cychwyn 'de? Yym, cychwyn bl- blynyddoedd yn ôl, yy, neu do erioed rywsut, ers os o'n i reit ifanc, gyda nosi a felly. So boi ffarm, iwsio shed dad, Mae ffarm, ia, dwi'n s- darn o shed a, a tools, ia, dwi'n bod dim. electric am ddim. Electric am ddim, ia. Ie, a trwsio cair. Trwsio Be, ceir. road cars bob peth? Na, jyst rally cars, a- am bo fi ralio chydig fy hun. Ond Wyt na, ti'n dipyn o driver te, maen nhw'n yy, maen nhw'n daid. Wel, yy, swn i'm yn mynd mor bell â hynna. O, na? Nai nai drio weithia'. Gen ti ryw trophies? Na, 'im ll- 'im llawar. 'Im llawar. So trwsio ceir a wedyn trwsio ceir bobol eryll wedyn 'de? Ia ia ia ddoth yym o'dd yy criw ohonon ni yym Gerallt yn un fo sy bia hwnna yr un glas gola fan 'na o' hwnnw edrych ar ôl car hwnnw felly 'stalwm bildio car iddo fo a Mae jyst i tyfu allan o hynna rili. Mae bob dim di mynd. A mae yna chydig yn ar y llun ma'n cadw ti'n brysur yndoes? Oes, oes, mae yna griw, griw da um, road rally yma. Reit road rally mad yn pen llun yr ei gwir. Stephen John a... O! Oh, Arwel... Stephen John yn Mali Cairo. Yndi, mae Stephen John yn cadw ni reit brysur yma. A Speedy. Speedy yn un arall yndi. Kevin Kerr. So maen nhw gyd yma ar bore di syl te? Yndyn, yndyn, reit aml. Gen i mynd i weld lle mae'r uh, lle mae'r crefft yn cychwyn. Awn ni nôl i fan 'na achos ma' spray booth mewn fan 'na yndi? Yndi yndi. A fan 'yn mae n'w yy ma' nw'n cychwyn ia? Fan 'yn ma' nw'n ddechra ia. O mae'n brysur yn fan 'yn ma' pethe'n myn' mlaen 'ma. Yndi yndi. Bois fan 'yn paid â poeni bois dwi'm yn mynd i bita ti. Dwi 'di cel cinio. Wel fan 'yn mae'n cychwyn. Mark one neu Mark two? Yym, Mark two di gorau gynnau. Pam? Chydig hawsach uh, leinio'r paneli a byllu, mae bod, bod dim yn ffitio bach gwell. Right. Oedd Ford wedi dod fewn iddo fo pan o'n nhw'n bildio Mark two, oedd nhw'n wneud y job yn dechrau yn dod. Oedd y jigs yn iawn. Oedda. So beth sy'n digwydd efo hwn te? Mae hwn, fyswn i'n dweud bod hwn wedi cael ei hen red rash arno fo, yn does? Oes, oes. Oedd e ddim yn rwd yn hwn. Twll fanna, le? Oes, na, mae hwn yn cael dipyn o waith. Mae wedi cael un o'r wings, bulkhead, a felly bod dim yn... Uh... So, mae'r ma fin plit a bob peth efo ti am y car yma. Yndi, tad. Sy'n eisiau gwneud dim byd e. So, ti just ailbildio'r car yma a mynd ar y ffordd. Ia, yeah, ia, yeah, ia. Yeah. So, beth sy'n digwydd efo, beth sy'n digwydd efo hwn te? Hwn Beth hanes hwn? Uh, mynd eitha historic spec fydd hwn. Right. Be, pa engine fydd yn hwn de? Um, BD eith iddo fo. Um, 1600 te? Yym, ia, ia. Wel, da ni'm di penderfynu'n iawn eto, ma' hynna lawr i'r yy dyn sy'n bia fo. A pwy sy'n bia hon, ti'n gallu ddeud? Boi yy local yym Chris Saxton di enw fo. Reit. Ma' gynno fo ers blynyddodd. So mae o di cel y car, cadw'r car a wedyn mae di diseidio reit. Ia. Dwi'n mynd i ail bildio fo. Ia, ia. A wedyn ti'n siarad am spec, siarad, fyswn i'n dweud bod ti'n gwario faint o pres sy gennyn nhw, wyt? Wel ma' Dyna be' ma'n... mynd efo be' ma' nw yy yy yn yn gyffyrddus efo wario 'lly. Wt ti'n neud ryw fath o por- projects 'de? Neud tym bach ar car a wedyn mynd efo allan a dod efo nôl pan yn gynno nw pres neu 'dych chi'n isio diwedd y job neu? Na na 'dan ni'n tueddu fynd i i siwtio'r cwstmar ri- rili. Faint o gwaith sy ar hwn te? Faint o gwaith ti 'di neud ar y car yma yn barod te? Ti 'di ca'l gwared o'r hen bubble fan 'na yr heater bubble odd wnna 'de? Do ma' 'ne newydd yn mynd yna. O o reit. Yn 'i le fo. Wedi wedi rhydu i ddim byd odd o. Bechod i weld nhw rydy, siŵr, yndi? Yndi, yndi, yndi. Ha? Faint o ceir wyt ti'n wneud mewn blwyddyn te? Um, ceir, ceir complete, wel, rhyw, rhyw bedwar bimp teip o beth, ond, ond da ni'n trwsio gyn gymaint hefyd yn between. Faint o ceir sydd wedi mynd allan o'r shed ma dros y blynyddoedd? O, oh, dwi'n mynd siŵr, dwi wedi cochi count. 60, 70? Mae yna ddipyn go lew wedi mynd dros y blynyddoedd, oes, oes. Wyt ti'n cofio car cynta? Car cynta? Um, car cynta spec da nes i roed. Oedd, um, mae wedi cael ei ail i wneud i gyd, yr oed rali car oedd yn wreiddiol, fel yn dweud, y car gerallt yma na. O, oh, reit. Hwn yn gar oed rali. So ti wedi ail wneud hwnna? Mae hwnnw, nes i, nes, nes ni fildio hwnna yn 2002 yn wreiddiol. Mae 'di road ralio fo a 'di rowlio fo a 'di bob dim fedrith o. Wyt, nes di ddau pan o' ti'n ail bildio fo? Pwy neth bildio hon? Do, ma' bo- lot o betha 'di newid, lot o betha 'di newid. So, be' sy' 'di newid te? Y y y ffor wt ti'n neud pethe? Y pethe? Y ddarne? Ma' ma'r partia yym ma' petha eitha twnnel sgirbox ma' petha 'di 'di newid yn bach yy fela ma'r gosod y turets mewn mewn yn uwch chydig bach a ryw ryw tweaks bach here or there. Tweaks bach ie. Petha fatha Dal y potiau fflwyd ar y bulkhead yn daclusach a bellid ydy. So be di hanes hwn te? Pwy sy'n bio hwn? Kevin Ellis di hwn, bia hwn o Tywyn. O, dwi'n nabod Kevin, dw. Iasu, mae hwn di bod am am sbel hefyd. Yym, na, does dim llawer, mae gyn Kevin y sbel. Yym, rhyw, o, dech, dech a flwyddyn gyrraeddodd efo ni. Reit. Ie, wel, oedd Kevin yn ffrindie mawr efo Hugh Quate, yn doedd? Oedd, oedd 'na fygetio Hugh. Na fo, ynde. A nes di bildio ar es- yy t- TR seven, yndo? Do, do, do. Sut yy sut yy sut oedd hwnna, te? O, o' hwnna'n yy un o'r petha anodda nes i roed deu gwir. Ie wir. Ie. Graffu dy ben, do? Ie, jyst do' do' 'na ddim... Pam te? Ti'm yn arfer iddo fo, ne' be'? O, do'n i roed wedi gweithio ar TR tan tan dwrnod hwnnw. Doedd ti ars dim mynd ers talwm. A cofia, gen ti eight spark plugs yn dy boced, yn doedd? Oedd, oedd, oedd. Jyst oedd yna chydig iawn o information amdano fo gymaru a hein, de. Lle, lle oedd ti'n mynd am information te? Pwy oedd y, pwy oedd y boi? Nes i'n nabod uh, bachgan bach yn Coventry, oedd yn gweithio iddyn nhw yn, yn, yn yr hen ddyddiau. Ia. A mi oedd uh, un o, un o'r hen geir works gyda fo. Reit. Yn mewn yy ryw filding yn fan 'na. Ia. A ges i fynd yna i sbio ar hwnnw a... A tynnu llunie a pethe. Ia ia a mesur a... Siŵr o'dd yr engine yn reit hawdd doedd? Hen Vee Eight fawr. Oedd oedd. Lwmp mawr. Oedd. Gathon ni 'yn bach o rough time efo fo'n dechra 'wn i ddeu gwir. Yym ryw betha bach ffidli ddim cweit yn iawn ond yym gath o season reit dda y flwyddyn wedyn 'lly. Oedd o'n edrych i fi, dim jyst, dim jyst y car o wan, ond y TRs, dych chi'n weld, ti'n gofo gyrru nhw roi galed, yn dwyt? Oes, oes. Dyn nhw'n licio pwsi pwtio yn egden. Na, na. Achos mae yna mor gymaint o pwysau yn y ffrynt, oedd y cefn jyst yn... Oedd e fel y forklift bach, yn doedd? Na, na, mae yna gar reit... Ie. Ie, oedd eisiau bod yn fors arno fo. So oedd o'n neis i dod nôl i'r Mark IIs, ta? Oedd, oedd. Oedd.

O, RS Turbo 'di hwn. RS Turbo. Da ni'n neu' chydig bach o restoration ar ar old cars. Dim diddordeb roid yr accel yn y cefn te? Na, na, da ni yy isio cadw hwn yn hollol... O'n i'n licio Gee threes, o'n i'n licio y rain efo efo Gee three efo efo BDA neu rwbeth mawr yn ffrynt ma'. O' 'na rwbeth neis yn rain yy efo rain. O' gynna i Ex Are Three I, silver oedd o, ond Iasu le tho- neth hwnna rydu efyd. A ie. Ma' nw yn. Yndi yndi. So full restoration efo hwn. Ia, ia. RS Turbo. A be di hanes hwn? Car, o, road rally, wheel, uh, wheel taxi da ni'n alw fo. O, oh, reit, ie. Yeah. O Canarfan. Na chi, ia. Ia, ia. Yeah. Boi mawr, eitha mawr. Na fo, boi yeah. mawr, ia. Allen ni daid hwnna, ynddo? Boi mawr. Diolch yn um, politically ill correct, nid i? so pryd fydd hwn allan? Um, da ni disgwyl injan o bellid o fo, a dyn mae eisiau, mae eisiau peintio chydig bach anna fo, dacluso fo fyny. Wedyn, mae siwr, mae eisiau fo barod at flwyddyn nesaf, dos i'n llawer o sôn am rod rallies lenni, dwi'n meddwl. Nag oes, nag oes. Be di werth rhywbeth fel hyn te, wan? 13 Sport? Um, dwi'n mynd saff iawn, di gwir. Huh? Mae ma werth rhywbeth debyg i Mexico, dwi'n meddwl, dydy, teip yna beth.

Na, na. A lle mae hwn yn mynd? Lle o? Llanstundwy, does lawr lawr. Llanymstundwy. Llanymstundwy. Pwy oedd yn byw yna? Rhyw boi the? Pwy oedd yn byw yn Llanymstundwy? Lloyd George. Lloyd George, ie, na fo, yeah. de. Lloyd George knew my father, my father knew Lloyd George. Be sy'n digwydd efo hwn te? Da chi'n gwybod faint o layers sy'n ar ein te? Achos mae hwnna'n very special, very special i gwybod. Oh. Ydyn ni siarad efo boi arall, a nes i gofyn faint o layers sy'n ar ein, dwi'n gallu dweud, hwnna'n top secret. Ah, ie, yeah, na, dwi'n gwybod chwaith.

be sy yn yr Are Ess two thou- yy yy yy Fiesta Fi- yy Focus Are Ess a bethe? Yym dwi siŵr... Five cylinder yn rai o rei. Five cylinder yn yr hen rai 'de. Yym dwi'm yn saff iawn be' 'di'r rhai four cylinder dwytha 'ma? A be' 'di hanes hwn? O dwi'n gwbo pwy sy o Math- Malcolm Atherton sy bio hwn. Ia ia ia. Dyn y pysgod. Ia. Wel yy we- dwi wedi weld o yn diweddar 'wan. Good breakfast i ca'l fanna. Oes does. O chware teg ie. Oes. Os wyt ti'n dod fyny ffordd 'na ti bownd o stopio yndwyt? Caffi prysor i pawb. Watts linkage ar y cefn 'ma ynde? Ie ie. Wyt ti'n licio hwnna te? Yndw yndw. Well na Springs? Yndi. Pam? Dwi jyst gwel' ma' ma'n yy gweld o'n landio bach yn well o dda Riumps yn fwy A wedyn... Sut ma'n gweithio? Dau ddyn yw 'wn te? Ma' hwnna'n twistio fanna dydi? Ie. Wedyn ma'r point yma'n aros... Y pivot, ie. ...yn yr un un lle drw'r adag. Reit. Wedyn fel ma'r suspension yn mynd fyny ag i lawr ma' ma' ma'r pivot yn troi. Ma' 'na ma' 'na ryw ma' 'na ryw yy tension yn fanna oes? Nag o's jyst jyst yy swiflo mae o fanna. Reit reit. A springs yn rwbeth o'r past 'wan 'de? Ond o ma' hogia historics dal i iwsio nhw. Yym. Beth am y bois road rallies te? Da ni'n tueddu i fod fwy ar yr ochor yym coil overs. Coil overs a a a hwn efo watch linkage ma yfe? Na chi fel hyn ia ia. So os os o' chi'n bildio car newydd wan i i ti dy hun reit i mynd fast road rally ambell i stages be' fysa ti'n neud? Arches? No arches? Um, What's linkage? Springs? Billies? Pa engine? Yes, uh, Mae'n siŵr sy'n ni built-in i fi fy hun rwan, chances fysa na fynd historic fysa ni. Yeah. Really. Reliability? Na, maen nhw'n cadw i gwerth o bell i well, dwi'n meddwl, ar y cyfan. Ti'n mynd i, ti mynd i prynu BDA te?

Mae hwn yn gar nice hefyd, yndi? Dim ond gar reit ffres fyddo allan am tro cynta um, weekend dwytha yn tu croes. O, do? Sut uh, eith ymlaen? Eith ymlaen yn dda iawn, do. Mae'n mwynhau ei ralio, yndi? Malcolm roed y bod yn y stages o blaen. Mae'n lan Malcolm yn boi dde. O, yndi, mae wrth i fod, wrth i fod, yndi. Ffantastig, ffantastig. Rhaid, lle maen nhw'n cael ei beintio te, Robin? Licio car fi? Neis iawn, yndi. 510 horsepower. O, yndi. 600 newton meters o torque. Ferrari V6. O, ie. Oes. Some machine, de. Fan hyn mae'r paint shop, ie? Ia, ia. Fan hyn mae llwch yn cael ei wneud. O, mae lot o lwch yn fan hyn. A pwy beth sy'n fan hyn, te? O, car o Howell Post. O, Howell y Trowel sy'n byw hwn. Howell y Trowel, ia. Brawd yng Nghyfraith. Ia. Ia. Ia. Be di hwn? Car number three, ie? Yeah? Car number two. Un cael ei, un cael ei malu. Mae un yn shed acw. Mae'r hein cael ei cael ei werthu, ynddi, yr OUE, OUE. OFE. O, fan i fan hyn rhywle, ynddi? Ynddi, ynddi, ynddi, ynddi. A mae'n un anall mae rhywle, oes? Oes, mae'n yma, cwan. Yna da i ddim byd i heddar, iesu. Na, dwi dim. Gobeithio fod ddim yn watchad, ynddi? so, be, di, be oedd hwn? Lle gaeth o hwn? Yym. Fo geth y shell ie? Do brynodd o hwn yym llynodd ryw yy yy mid Wales o rwla odd o. O reit ie clywes i am hwn. Ia a wedyn yym. Ma'n nice touch yndi? Dyn ni'n neud o iniodd yn lliwia ar yy ar yy LFM ne'r car yy nathon ni cynt iddo fo. Ie. Wedyn fydd y ddau yn matsio i fo. Ma'n nice car hwnna yy nes di nice job yn hwnna yndo? Yndi. A mae di enill yn hwnna. Do. Best car ever shooting earing yndi? Yndi. Siŵr o fod chi'n hapus am hwnna. O'n o'n o'n neis iawn oedd. Chwarae teg. So pryd bydd beth i'r um, turn wheel turn date am hon? O, ASAP. O oh, ie, yeah. bob peth efo hawel ASAP. So beth sy'n mynd yn hwn a'r BDA sy'n mynd nôl yn hwn, ie? Yeah? Ie, yeah, BDA. Hwn yn eitha man. Na chi, BDA a ZF. A... So fydd hwn yn um, genuine historic? Bydd, bydd. Number two. Number two, ie. A be' 'di hanes hon ta? Car odd yn newydd orffan on' fe fydd hwn 'im yn ca'l 'i ralio a deu gwir er ma' ma' bob dim yno fo i ralio. Ia. Ond eitha ryw track day car ne'... O ie? ...fast road car sa chi'n alw fo. So coil fan 'yn Be' 'di hanes y coil? O'n i'n meddwl bod o'n electronic ignition ŵan. 'Dan ni 'di cadw hon yy yy reit hen ffasiwn. Pam te? Yym wel o- o'dd y partia 'ma i gyd gynna ni ddeu' gwir. So hwn o' ti'n deud am yr yy yy d- yy reservoirs a bethe ie? Ie ie. 'Di hwnna'n rwbeth sbesial i ti? Yym na ma' lot o bobol yn neud y math yna o beth. Yym 'dan ma' ma' pawb yn neud o bach gwahanol i gilydd swn i'n meddwl. Da ni'n neud y cyad ma'n dod i ffwrdd ar y top. Beth am yr exhaust ma wan pan ma rai yn roid yr wrapping rownd yr exhaust ynddyn nhw? Yndi yndi. Da ni'n tueddu i weld yr exhaust yn rhydu lot efo'r yy wrapping arno fo. Ma'r wrapping yn cadw lot o o lubaniath i fewn yno fo. Ydi o'n yym ydi o'n well i'r car ca'l ei anadlu yn well heb y wrapping te? Dwi'n meddwl bod o.

A jyst fast road car i fynd allan am Dydd Sul am spin efo'r wraig a... Ie ie ne' ne' track day yn... Track day. ...yn Sir Fôn ne' beth bynnag. Be' 'di hanes yr yym yr yy be' ti'n galw fe yr yym yy ra- radiator yym ddim radiator alternator b- belt 'na be' 'di wnna yy fibreglass plastic ne' be'? O neilon. I be' te? Yy ma' rhai steel yy yn tueddu i gracio efo vibrations. Reit. A dyw 'i alternator 'na 'im yn

Yym jyst yy yy ro- road car ydi hwnna fyd. M- ma' hwnna'n mynd yn ôl yn hollol original. Hollol original. Yndi. Ma' hwnna reit anodd siŵr yndi? Yndi ma' hwnna ma' ma' ffeindio bo- ma' gynnon ni rhan fwya bob dim. Y trim a yy trims a yy fishnets Recaros a pethe felly. Yndi ma' ma' rhan fw-... Dach chi'n roid y job yna i rywun arall i ffeindio'r s- darne neu? Y rha- y rhan fwya bob dim yy reit daclus yn yn hwn so ma' bob dim gynnon ni rili. Pa lliw? Terracotta. Terracotta, be di hwnna? Hen... Wel, yw e'n br- brown, orange, brownish? Yn, yn frown na. Ie. Yeah. Sa'n byd terracotta, neu gos. Te, terracotta ti allan edrych brown, ti fewn. Chocolate interior. Chocolate. Ie. Yeah. Fishnet Ricaros. Ie. Yeah. Dan bach o carbod yn y cefn. Na chi, ie. Yeah. Ie, yeah, ie. Yeah. A horrible peth fanna i cadw dy mobile phone a pethe yn y canol yndoedd? Oedd oedd. Yn bocs bach. Ie ie. A be' 'di'r yy be' 'di'r turn key date ar hwn te mynd allan? Yym o w- o wel. Blwyddyn yma? O fydd flwyddyn yma byth byth. Fyswn i licio dod nôl i weld y ceir ma' 'di diwedd. A lle ma' hwn lleol? Bangor. Bangor. Ia. So bobl reit lleol sy'n yy sy'n cefnogi chi rili ynde? Lot o bobl lleol yy ma' ma' n'w reit dda chwara teg. Ie. Yym. A ma' raid i dod nôl am yr ail tro so pan bo' chi ddim rhy drud. Oes. Wel wel ynde. Dwi me'wl yn cwyno digon weithia. Ond ma'n neis i ca'l bobol lleol yndi? Neis i... Yndi yndi. ...i a chi neis i weld y Caer allan. Ia ia.

Be sy, lle mae'n radiators yn dod o te? Mae'r un yn edrych reit, um, pethau reit mawr. Radiators, o, oh, gyn, gyn Carwyn yn Motorsport Carwyn, Tools, Motorsport neu Tools. mae Gareth o West Wales. Mae yna lot o bobl yn Cymru yn does efo, efo Mark Tools o bethau. Oes, Ha? oes, oes. Ys i gofyn i Gareth faint o Mark Tools o gwmpas y lle, ac oedd o'n sôn am y fast road scene a

Boi efo breichiau fech, oes? Oes, braidd. Di o'n oed wneud lot o gwaniaeth. Enwedig ar road rallies, yndi, lle yw ti'n gofod troi mewn blydi pethau anodd. Ar stages, di o'n rhi bad, neu di? E, enwedig rhywun am fel chicanes a bethau felly. Mae'n ma reit braf. Mae'n reit handi cael. Ti'n colli ar y feeling y car, y feeling y steering? Na, mae ma nhw lot gwell rwan nag oedden nhw stalwm. Mae ma nhw'n adjustio lawr y rei, reit isal. So gwch chi iwsio fo heb llawer o assistance mewn ffordd. Ie, yeah, ie. Yeah. Beautiful. Wel, mae, mae, dwi'n gallu ddau bod chi'n bod chi'n perfectionist yn dy grefft, a mae dy gair yn, um, yn anhygoel. O, hynny na, cair drws. Chwarae teg. O hwn yr un yy Gerallt o'n i ddeutha chi. O ie ie. Yr odd rali car odd o. Hwn yw'r ail car sy' 'di ca'l 'i ail fildio. Ie ie. Chware teg i fi ynde. Fyswch chi'm yn meddwl bod 'na caer mor beautiful yn ca'l 'i bildio fyny'r lôn 'ma yn Pen Llŷn efo mor gymaint o Duw, be di'r gair? Enthusiasm and perfection. Chwarae teg i ti. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Gyd wyt ti eisiau fan, di gael gyrrwr sy'n mynd i ennill, ynddo? Ia, ia. Job, ynddi. Yndi, A'r, yndi. dyn ni eisiau rhyw rallies i wneud, ynddo? Oes, oes. Di hel. Gobeithio neith o dechre nôl ŵan. Ie. 'Di hwnna 'di achosi problems i'r busnes? Watsiad twll ta. Yym na 'di yy i i ddeud y gwir. Ma' ma' pawb pawb yn pawb yn hapus i ail bildio'r caer dros y... Wel lot o geir 'di ca'l eu tacluso a 'di ca'l eu twtio a 'dyn ag oddwn i chydig bach ar ei hôl 'i ddeu gwir efo gwaith wedyn 'dan ni 'di ca'l dal fyny am bach. Wyt ti ar g- paid â deud wrth bo' chi 'di dal fyny ynde? Brawd yng ngyfraith. O Iesu. Pryd fydd hwnna'n barod iddo fo te? O, da, da ni'n mynd i drio gael o gyn, gyn handiad y medra ni wan. O, ie. Mae gyn, gyn o'n bach o waith gwario wan, dos. Oes, mi o'n licio hwnna. A mae ma, ma yna gegin adre, mi yna gwario fan yna hefyd. O, look out, o, look out. Fydd yr hen dros fan i stair yn cael ei siglo wan. Faint o gwaith wan o fanna i fanna? mewn orie. Wel ma' 'na dipyn go lew o waith yy i neud y paent ar hwnna eto. Reit. Dwi mynd i pei- peintio ll- ma' isio peintio tu allan i gyd eto does? Faint faint peint sy'n cymyd? Wythnos? O ie fydde tua wsos yn ca'l hwnna i drefn yma. Reit. Wedyn yym. A nôl fewn i'r shed 'ma ŵan. Ti'm yn mynd allan o'r shed tan wt ti'n diwedd y car? O ie fydde... Pythefnos? Thrî wythno- three weeks? Pythefnos dair wsos ar y mwya. Ie. Ia. A ti'n gorfod cael bob peth i fewn. D- d- wyt ti'n meddwl o pan wyt ti'n mynd yy yy fel yn ca- cael y supplies i fewn bob Ie. peth? N- trio cael bob dim medrwn ni yn barod pan 'dan ni'n cychwyn ti gwbod beth 'lly. A ti'n lwcus o b- lle ma'n eitha ffor 'na yn siŵr Ma' yndwyt? Carwyn yn reit dda fan 'na. Yy Mae yn neud yy mae gynno fo busnes reit yy wych Yndi. 'na yndoes? Yndi. Ond wedyn ma'n dibynnu ar bois ti yndi? Yndi. I i pw- bwlcio n'w at 'i gilydd a